Is-seklu għoxrin kien iż-żmien fejn f'Malta kien hemm distakk bejn il-kleru u l-poplu. Iżda ma nistgħux ngħidu l-istess għal saċerdot partikolari, illi dan warrab kollox u bena relazzjoni ma' grupp ta' żgħażagħ. Fost dawn iż-żgħażagħ kien hemm Ewġenju Borg, iż-żagħżugħ illi kellu jsir l-ewwel Superjur Ġenerali tal-Mużew. Dun Ġorġ darba kien qal, Bejni u bejn Ġeġè hemm misteru. Issa x'kien dak il-misteru? Huwa s-soċju l-aktar għal qalb Dun Ġorġ. Qatt ma qata' qalbu u dejjem kellu sens ta' apostolat. Ġifieri, din ix-xi ħaġa ġo fih kienet tixgħel, eh, ġo fih. Iżda minn fejn beda kollox? Min kien Ewġenju Borg?
Eugenio Borg kien ġej minn familja dak li ngħidulha tal-borgeżija. Missieru kellu xogħol tal-iskola, kien jiżen l-affarijiet fid-dwana. Missieru kien jismu Salvatore u ommu kien jisimha Carmela. Eugenio Borg twieled l-Isla attwalment. Fil-24 ta' Lulju 1886. Allura jiġi sitt snin wara li twieled Dun Ġorġ u l-ewwel tmien snin ta' ħajtu qattagħhom l-Isla. Tgħammed fl-istess ġurnata tat-twelid, fil-parroċċa ta' Marija Bambina fl-Isla, fil-Magħmudija, ingħata wkoll l-ismijiet ta' Romeo u Ġużeppi, lil Ewġenjo, fil-qosor, bdew isejħulu Ġeġè. Però ta' żgħir ġew joqogħdu jħamrun. U id-dar tiegħu kienet tiġi mhux il-bot ħafna mid-dar ta' Dun Ġorġ għaliex kienu jisom qoddim xurxin. Ftit nafu dwar it-tfulija ta' Ewġenju Borg. Hu kien isemmi biss illi meta kien tifel kien għamel ħbieb ma' Bertu u ma' Karmela illi kienu jiġu ħut Dun Ġorġ. Ewġenju Borg jgħid illi ma' Dun Ġorġ ma kien jilgħab qatt sitt snin ikbar minnu. Is-snin gerbu u Ewġenju Borg beda jikber. Matul iż-żmien, Ewġenju Borg trabba f'ambjent sod u b'saħħtu, illi beda jiffurmalu il-karattru tiegħu.
Ġeġè kien sinċier ħafna, kienet tispikka ħafna fih ukoll l-onestà. B'mod speċjali mbagħad ukoll kellu wkoll il-ġentilezza. Kellu karattru pjuttost ħelu, pjuttost umli, u kien bniedem ta' ċertu paċenzja. Din tidher l-iktar hekk fl-istorja meta kien għadu xi ftit żgħir, meta kien hemm Hu Hakille kien ħadlu r-rota. Din ir-rota kienet għal qalbu ħafna. Ir-rota ma kinitx biss ġifieri sservih biex jieħu pjaċir biha imma kien imur jagħmel il-qadi tiegħu. Meta dan ħu Hakille ħadlu r-rota kellu xi accident kissirielu. Meta jidħol id-dar isib lil ommu ovvjament inkwitata, ħuh Issakkar f'kamartu għax qal min jaf x'ġej għalija, imma meta ommu qaltlu lil Eugenio Borg bil-biċċa xogħol tar-rota li kienet għanilu hekk tfarrket. Eugenio Borg saqsa lil ommu, speċi qallha ħija xi ġralu, jew ġralu xi ħaġa weġġa', u proprju tgħidlu li isma' ma ġralu xejn qallha dak l-aqwa. Dan il-karattru tiegħu deher ukoll ċar fuq il-post tax-xogħol. Eugenio Borg kien jaħdem fit-Tarzna ta' Malta. Daħal bħala apprentist u x-xogħol tiegħu kien ta' pattern maker jew bil-Malti modellatur. Kien ħaddiem eżemplari, kien preċiż ħafna fit-twettiq tad-dmirijiet tiegħu bħala ħaddiem. U hu kien jinfluwenza ħafna lill-ħaddiema ta' fuq ix-xogħol. Tant kien jinfluwenzahom li fil-ħanut tiegħu qatt ma kont tisma' dagħwa jew xi kelma ħażina. Hu kien jgħidilhom xi kelma wkoll għall-ġid. U xejn, jekk kien ikun jiġi xi ħadd biex jipprova jkellmu waqt ix-xogħol, kien jgħidlu mhux bħalissa, għax bħalissa ħin ix-xogħol, hija fil-break. U tant kienu jirrispettawh li kienu jgħidulu l-qaddis. Ma kienux jgħiduha biex jgħaddu żmien bih. Speċi ta' ara wasal qaddis jista' hemm qaddis. Le, mhux dak il-mod. Kienu jgħiduha, jiġifieri kienu ħanejdu hekk they limited, jiġifieri il-qaddis. Wara lil kulħadd li tista' tgħix qaddis, tista' tgħix tajjeb, anke qalb l-inġenji, qalb l-istorbi tal-inġenji kif ukoll bil-boiler suit. Wara x-xogħol, ħafna drabi hu u sħabu kienu jiltaqgħu għall-kumpannija ta' xulxin. Iżda darba waħda din il-laqgħa tagħhom kellha tieħu xejra ftit differenti mis-soltu. Dan kien ħabta tal-1905-1906. Allura Ewġenju Borg kellu madwar għoxrin sena. Kien ikun maż-żgħażagħ tal-Ħamrun jilagħbu l-futbol, se jilagħbu l-futbol mhux futbol kif nifuh illum, ballun taċ-ċaruta kellhom. Eugenio Borg kien il-leader tagħhom. Donnu kien dak li jispirahom meta jiltaqgħu. U Dun Ġorġ kien jarhom. Dun Ġorġ kien għadu ma sarx qassis. Dun Ġorġ kien qiegħed fl-aħħar sena tiegħu tas-seminarju. Meta kien seminarista kien iħobb jirrakkonta li meta kien żgħir hu u kien sejjer lura d-dar mil-liċeo, darba ltaqa' ma' Dun Ercole Monpalao, U dan kien qallu, Preka, int għad tikber, issir qassis, u n-nies li jirrispettaw 'l Alla jidħlu fil-ħbiberija tiegħek, u int fil-ħbiberija tagħhom. Int issib xortik permezz tagħhom, u huma jsibu xortihom permezz tiegħek. Iż-żgħażagħ tal-għalqa ta' Luċtu ma kellhomx idea illi huma kellhom ikunu dawk illi jwettqu s-sejħa illi kellu Dun Ġorġ. Darba fost l-oħrajn jiġi dan daż-żagħżugħ Ġorġ Preca u jistabbilixxi kuntatt ma' dawn iż-żgħażagħ. Qalilhom, Tuni biċċa sigarett milli għandkom, indunaw iż-żgħażagħ li mhux is-sigarett trid irid jaqbad parlata magħhom. U bda jkellimhom u tant ħadu gost daw iż-żgħażagħ, qalulu erġejja, erġejja. U Dun Ġorġ għamel il-kuraġġ u bda jmur, u jmur sikwit, u jkellimhom fuq affarijiet spiritwali, u dawn tgħin x'kemm jieħdu gost. Kien hemm drabi fejn lil Dun Ġorġ ma ridux jisimgħuh, kien hemm drabi fejn għamlulu xi ċajta, Jew anki waddbulu s-sigaretti. Dun Ġorġ kien iqum bil-wieqfa, ifarfar is-suttana malajr, jaqbad il-kappell u jmur lura d-dar. Iżda l-għada kien jerġa' jmur ħdejhom. Huma nġibdu mal-ewwel lejh. Fosthom ovvjament Ewġenju Borg. Inġibdu lejh għall-mod, għall-istil tiegħu, inġibdu lejh anki minħabba l-għerf li kien ħiereġ minnu. Aktar ma beda jgħaddi ż-żmien, aktar Ewġenju Borg, flimkien ma' sħabu, bdew jinteressaw ruħhom f'dak li kien jgħid Dun Ġorġ. U fihom bdiet issir bidla. Bla ma jafu, kienu qegħdin iwettqu l-ħolma ta' Dun Ġorġ. Ħolma, illi kienet għadha biss ħsieb. F'kull żagħżugħ Dun Ġorġ kien jinnota kwalitajiet differenti biex b'hekk jara fuq min jista' jibni b'mod sod. Dun Ġorġ kien ra xi ħaġa żgur f'Ewġenju Borg sa mill-bidu. Għaliex kif għażel lilu fost l-ewwel żgħażagħ li ntaqa' magħhom. B'xi mod tra fih forsi sens ta' tmexxija, ta' leadership. U kellu leadership, għax mir-rakkonti li rakkontaw tal-ewwel żminijiet tas-soċjetà fil-bidu tas-seklu 20, il-grupp ta' ħbieb jisom kienu jirreferu lejh. U kienu illi Warrbu għalih biex jibda jiffurmah ukoll bħala l-mexxej ta' dan il-grupp. Kien għalhekk illi Dun Ġorġ beda jistiednu biex nhar ta' Ħadd imorru passiġġata flimkien. Dawn kienu jkunu laqgħat personali ta' bejniethom. Kien jieħdu Sqellej Santa Venera, l-ewwel darba qallu nixtieq li tixtri Bibbja, iġġib xi ħaġa tal-ikel, biċċa ħobż, basla, flixkun inbid, eh, affarijiet oħra. Eh, għallu u l-ewwel noqogħdu nistudjaw ftit fuq il-Bibbja, għallu mbagħad noqogħdu niklu xi ħaġa flimkien. Dun Ġorġ ra hekk f'Eugenio Borg dina disponibilità illi lest jgħinu propju biex tiġi mwettqa eh, din il-ħolma. Ħolma li kif qed ngħidu ma kienx faċli f'dak iż-żmien fejn il-Bibbja ma kienx tkun fidejn in-nies. Imma hekk ra din il-ħeġġa f'dan iż-żagħżugħ, ra dina l-impenn, arit li jekk jidħol għall-biċċa xogħol ħa jagħmilha tajba u naħseb dik għalaqtitu 'l Dun Ġorġ biex proprju hekk għażel lil Ġeġè biex anke wkoll ikun dik il-blata li fuqha jibda s-soċjetà.
Ġara illi Dun Ġorġ għall-ħabta ta' Novembru marat u kien kważi se jmut. Iżda Dun Ġorġ fieq u nhar it-22 ta' Diċembru tal-1906, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, ġie ordnat saċerdot. Meta ż-żgħażagħ ma baqgħux jarawh barra, bdew jaħsbu illi issa Dun Ġorġ kien nesihom. U ma kienx se jfittixhom aktar. Eugenio Borg, meta rawh li ma ġiex iżjed, qal jiena ħadtha għalija li ma ġiex iżjed, aqas għall-quddiesa solenni tiegħu ma kien mar. U ż-żgħażagħ bdew jgħidu bejniethom issa tlifnieh. Għad Dun Ġorġ wara illi ħal quddiesa e, għamel madwar xahar id-dar, imur qaddes, kmini, imur id-dar u ma joħroġx. Jitla fil-kamra ta' fuq il-bejt u jqgħod jimmedita. U hemmhekk forsi kellu l-ispirazzjoni biex waqaf il-mużew. Eugenio Borg beda iberren f'moħħu għal jekk jgħal nerġa' naraħ forsi l-Don Ġorġ saf x'namlu għal qegħdin ix-xitwa nipprova nikri kamra jew nkella nbnu kamra falqa ħalli jibda jlaqqan hemmhekk. Iżda ġara illi Dun Ġorġ ukoll kellu l-istess ħsieb u sadanittant laħaq sab dar. U dina krija fin-numru sej, triq Fraddigu, illi tiġi qoddim il-Knisja ta' San Gejtanu, eh, mhux ħafna mhux il-bot ħafna, eh, bin-numru sitta. Kien is-seba' ta' Marzu tal-1907 meta fetħu dan il-post l-ewwel darba. Dun Ġorġ kien jiġbor lil dawn iż-żgħażagħ jitolbu ftit flimkien u mbagħad kien joqgħod jgħallimhom. Ma' Eugenio Borg, għax Eugenio Borg dejjem kien qed jitfa' Għajnejh fuqu Dun Ġorġ kien iħallih wara u joqogħdu jitkellmu bejniethom. X'kienu jgħidu qatt ma nafux. Imma xi ħaġa kienu jgħidu biex Ewġenju Borg u Dun Ġorġ ikunu dejjem iżjed intimi ma' xulxin. U l-intimità tagħhom kienet int żgur intimità qaddisa. Dun Ġorġ ikellmu fuq affarijiet spiritwali. Dun Ġorġ ikellmu fuq kif jistgħu jagħmlu ċertu affarijiet. U Ewġenju Borg mill-ewwel ħadha illi hu kellu jkun il-katekist ħalli jmur jgħallem l-ewwel hemm ukoll. Eh? Eugenio Barċ eh, inġibet għal dan il-kunċett u pjuttost daħal b'entużjażmu kbir. Palih is-soċjetà tal-mużew kienet kollox. Kienet dik li mlietlu ħajtu, li ferħitu, Tant kien entużjażmat li fil-bidu tas-Soċjetà kien jgħidilna hu li lanqas biss kien għadu lanqas biss kien jorqod. Li donnu
qatt ma kienet tgħejjih, jaħdem kemm jaħdem, donnu qatt ma kien jgħejja. Kemm kienet timlielu qalbu b'kuntentizza.
Tant kien qed jara l-affarijiet li jista' jagħmel il-possibbiltajiet li kien jiftaħ it-tieqa ħafna drabi fl-għaxija fis-sajf jara dak il-kwiekeb kollha hemm fis-sema u jgħidilna kien iħoss qisu nar, nar kbir ġo ġo ġo qalbu, in-nar tal-ħeġġa. Kif ta ħajtu kollha għas-soċjetà.
Wara l-entużjażmu, ovvjament intix irid ikun hemm ċertu kontinwità. Allura nistgħu ngħidu li x-xogħol il-kbir sar mhux biss fil-bidu, imma sar ukoll f'dawk is-snin formattivi. Kien importanti li f'dawk is-snin tal-bidu speċjalment is-Soċjetà tal-Mużew tistabbilixxi l-karattru tagħha, Tieħu tagħmel qisu pattern. Dan il-pattern beda jingħata bil-mod u fil-fatt, l-ewwel ma bdew kien billi lill-grupp tawh isem. Ċertu wieħed Salvu Muscat issuġġerixxa li jsemmuh mużew. Meta kulħadd qabel, iż-żgħażagħ għollewh fuq spallejhom u kiteb dan l-isem b'qoxra ta' rummiena. Għal Dun Ġorġ imbagħad din kellha tifsira aktar profonda. Meta mar id-dar, Ħaseb f'dawk il-kelmiet bil-Latin, sentenza bil-Latin, Magister utinam sequatur Evangelium Universus Mundus. Dik il-kelma donna tellet fil-wiċċ xi ħaġa li Dun Ġorġ kellu f'qalbu. Ix-xewqa ta' dik it-talba mallem u li kieku d-dinja kollha timxi wara l-Vanġelu. Għal dak iż-żmien, id-dinja għal Dun Ġorġ u għaż-żgħażagħ tal-bidu kienet il-Ħamrun. Ma bad kellha ssir Malta Kellha ssir Għawdex ukoll u barra minn Malta. Ewġenju Borg ma qagħadx lura milli jagħti s-sehem tiegħu u kien ta' kuljum jistieden żgħażagħ ġodda biex jingħaqdu f'dan il-grupp. B'hekk, dan il-grupp kompla jikber u jiżdied. Għall-bidu fil-grupp seta' jidħol kulħadd. Imma Dun Ġorġ imbagħad meta bdew ġejjin ħafna, rrid jagħmel xi ħaġa biex juri li dan huwa grupp differenti. Rid jibni fuqhom, allura ma tistax tibni fuq dak illi mhuwiex sod. Rid jagħtihom ċertu linji. Għallhom millum il-qoddim ma rridx iżjed miżżewġin. Kien hemm min kien miżżewweġ kellu jitlaq. Eugenio Borz inzjata wet li ma kienx jiżżewweġ u kien jaf Don Ġorġ jiġifieri bih naturalment, kellhom jibqgħu ġufin dur biss. Daħlilhom ukoll ir-regolament tat-tipjip li ma tistax tpejjep. Ir-reazzjoni ta' Eugenio Borġ kienet għax Eugenio Borġ kien fumatur prim. Hu kien jgħid li ġieli pejjipt anke mitt sigarett kuljum jien. Eugenio Borg mill-ewwel qabad is-sigaretti li kellu u ramihom. Dawn is-soċji kienu lesti jagħmluhom. Mhux biss Eugenio Borg imma anki is-soċji l-oħrajn. Imma dik imbagħad derriethom f'ċertu dixxiplina li kapaċi jżommu fuqhom infushom. Issa li Dun Ġorġ stabbilixxa xi regolamenti, Eugenio Borg talab il-permess ta' Dun Ġorġ biex jiftaħ ċentri ġodda. U kien għalhekk illi bl-approvazzjoni ta' Dun Ġorġ, Ġeġè beda jdur 'l hawn u 'l hemm, jgħallem lin-nies u jiftaħ iċ-ċentri. Kellu karattru sod ħafna u sfida kien jidħlilha. Imur f'raħal fejn ħadd għadu ma jaf bih, hu kien imur u jiftaħ mużew u jiġbor tfal u jistieden żgħażagħ Bormla infataħ xi għaxar xhur wara illi Dun Ġorġ fetaħ l-ewwel dar illi kienet fis-seba' ta' Marzu tal-1907. Minn hemmhekk imbagħad waqaf pereżempju mar jiftaħ il-Mużew tal-Furjana. Il-Mużew tal-Furjana wkoll infetaħ kmieni. Jien naħseb biex tagħmel xi ħaġa bħal din irid ikollok karattru sod. Dan kien jagħmlu b'sagrifiċċju kbir għalih innifsu. Iżda mhux kulħadd kien japprezza dak li kien qiegħed jagħmel Ewġenju Borg. Għaliex sentejn wara l-bidu tal-mużew, is-Soċjetà kellha tgħaddi minn mewġ kbir illi kważi wassal għall-għeluq permanenti ta' dawn iċ-ċentri. Dun Ġorġ dam ħafna biex is-Soċjetà tiegħu tiġi approvata mill-Knisja.
F'dawk iż-żminijiet, fil-bidu tas-seklu għoxrin, jiġifieri biex niftehmu, kien hemm distakk kbir bejn il-kleru u l-poplu, speċjalment f'Malta, kien hemm isu distakk soċjali maqtugħin ħafna. U kienet ħaġa rari li qassis eh, jidħol ħanejdu fi ħbiberija dan it-tip ma' grupp ta' zaza. Xi ġifieri l-lajċi joqogħdu jitgħallmu teoloġija, l-lajċi illi jgħalmu lin-nies jgħalmu l-tfal forsi tgħaddi, imma jgħalmu koll il-kbar. Don Ġorġ l-iskop tiegħu kien li jgħallem il-lajċi jħalli l-lajċi jgħallmu lil lajċi oħrajn.
Is-soċjetà ovvjament kellha żminijiet diffiċli u. Il-Vikarju Ġenerali bata l-Isqof naturalment, l-Isqof Pietru Paċi għallu biex imur biex jgħidlu ħalli jiġi ħalli għalaq il-mużewijiet. Nun ġox qabad u għalaq kollox. Imma fuq l-insistenza ta' ħafna kappillani li kienu tkellmu mal-Arċisqof, propju kien hemm Ingħalaq biss propju l-Mużew tal-Ħamrun u l-mużewijiet l-oħra kienu għadhom għadhom miftuħin. Ovvjament, naħseb l-aktar żmien diffiċli għal Eugenio Borg anka għas-soċjetà kien iż-żmien anka viċin l-1909 fejn bdew jidru ħafna artikli fuq il-gazzetti kontra s-soċjetà u kontra l-membri. U Eugenio Borg flimkien mal-membri l-oħra baqgħu ubbidjenti lejn dak li riddu Ġorġ li kien talabhom biex ma jwieġbu xejn. Saħansitra anke Eugenio Borg jgħid li, fuq dan iż-żmien partikolari, jgħid li kienu jifirħu hu u s-soċi meta kienu jiktbu kontrihom. U kważi kważi jgħid li kien jiddispjaċih meta ma baqgħux jiktbu kontrihom. Tidher ħafna din l-attitudni ta' xi ħadd li la jaf li din hija xi ħaġa ta' Alla, xejn u ħadd mhu ħa jwaqqafha. Fl-1914 l-Isqof Pietru Paċ miet, u għalhekk, fl-1915, Malta kellha Isqof ġdid, l-Isqof Mawru Caruana. Lil dan l-Isqof waslulu wkoll l-ilmenti u kien għalhekk illi dan l-Isqof ħatar inkjesta fuq is-Soċjetà tal-Mużew. Saret fl-1916.
Fil-bidu kien qed jgħid l-Isqof Mawru Caruana li jiena din is-Soċjetà ma napprova qatt. Però kien l-Isqof ukoll Mauro Caruana li mbagħad, fit-tnax t'April tal-1932, 25 sena wara li beda l-Mużew, approva s-Soċjetà billi ħareġ id-digriet tal-erezzjoni kanonika tal-istess Soċjetà. Għalhekk, fl-ewwel ta' Mejju tal-1932, Dun Ġorġ ġabar lis-Soċjetà, fil-Knisja tal-Ġiżwiti l-Belt, biex ifaħħru lil Alla ta' din l-aħbar. Dun Ġorġ il Ewġenju Borg sabu waħdu u qallu he għad tkun tobsor ġeġe. Qallu li s-soċjeta kellha tasal s'hawnhekk. Għal Dun Ġorġ u għal ġeġe din kienet ferħa kbira wara tant snin ta' tbatija. Ferħa illi kompliet tressaqhom aktar lejn xulxin fil-ħbiberija u r-relazzjoni illi kellhom. Dun Ġorġ darba kien qal, Bejni u bejn Ġeġè hemm misteru. Issa x'kien dak il-misteru? Milli nafu jidher li Dun Eugenio Borg kien sensittiv ħafna għal Dun Ġorġ, jiġifieri ħafna drabi kien ngħidu hekk jimxi skont ix-xewqat ta' Dun Ġorġ. Kien tant jobdi minn Dun Ġorġ Jobdi b'għajnejh magħluqa. Jaf li Dun Ġorġ kieq ħa jagħmel xi ħaġa sabiħa għal Alla u hu rrid ikun ukoll miegħu ħalli fl-istess ħin Kristu jkun magħruf u maħbub iżjed. Issa ovvjament ġeġe kien bniedem bħal oħrajn iġri nifmu li kien hemm xi drabi fejn ma qabilx eżatt ma' dak li xtaq Dun Ġorġ, imma nemmen żgur li bi spirtu ta' ubbidjenza dejjem mexa skont dak li ried proprju Dun Ġorġ. Tant kien lest li jisma' minnu f'kollox, mhux biss f'dak li huwa spiritwali imma anke f'dak li huwa materjali, f'dak li jidher minn barra, li naħseb hemmhekk ukoll intwera kemm Ewġenju Borg kien issa, Qed iħalli lil Dun Ġorġ imexxih fil-ħajja tiegħu. Però Dun Ġorġ imbagħad darba qal illi jien lil Eugenio Borg sibtu bħal biċċa għaġina f'idejja kapaċi ngħaġnu. Ngħaġnu mhux jifli għax jagħmel li jrid bih, imma jiffurmah bħala katekist ewlieni ta' dak iż-żmien. Huwa s-soċju l-aktar għal qalb Dun Ġorġ. Ma mex xejn straordinarju Eugenio Borg. Wara kollox kien jgħix fid-dell ta' Dun Ġorġ. Allura Dun Ġorġ kien li jiġbed l-ammirazzjoni u l-attenzjoni tan-nies. Però għamel ħafna.
Filwaqt li Dun Ġorġ Preca kien il-fundatur tal-Mużew, huwa kellu bżonn his right man, l-iktar bniedem importanti li se jafdalu, ħa ngħidu hekk, ix-xogħol ta' tmexxija tas-soċjetà. Kien għalhekk li Ewġenju Borg intgħażel minn Dun Ġorġ biex ikun l-ewwel Superjur Ġenerali tal-Mużew.
Darba Ewġenju Borg qal, Għal jiena inbidt bħala superjur, għal kif Dun Ġorġ tfaċċa mill-art bħala fundatur. Naħseb illi intażelu biex intażel Eugenio Borg biex ikun l-ewwel sopew ġenerali, għaliex Don George ra il-kwalitajiet meħtieġa f'Eugenio Borg biex ikun supejur. U din saret qribe, jiġifieri ma kienx ilu iżjed minn 4 snin illi beda l-mużew, meta lilu qallu li jrid jagħmlu supejur ġenerali. Eugenio Borg naturalment imħabba l-umilta tiegħu eh, għax xtaq jaċċetta. Xiġifieri dak kien għadu żejr ta' Eugenio Borg. Ma kienx bniedem tan-nofs kedda jew ta' siq waħda ġewwa u l-oħra barra. Jew aljenat b'ħafna affarijiet kellu imħabba u dedikazzjoni sħiħa li s-soċjetà. Bħala superjur ġenerali fil-bidu tas-soċjetà, kien responsabbli illi jinfetħu oqsma ġodda tal-Mużew. M'għandniex xi ngħidu. Illi biex jagħmel dan ried jara li jkollu l-membri u illi jiddixxiplinhom. Fil-fatt, dawn mhux dejjem kienu jieħdu pjaċir bih. Insibu l-każ ta' meta mar jikkoreġi superjur u l-qasam fejn kien kien qasam illi biex titla' kien hemm taraġ u dan is-superjur ma ħax pjaċir bih u Kellu l-inċident li gerbu t-taraġ lil Ġeġè. F'dan iż-żmien ukoll ried jara li t-tagħlim isir sew u b'responsabilità. Kif nafu, li l-lajċi jmorru jgħallmu u jgħallmu l-katekiżmu, jgħallmu l-Bibbja, kienet xi ħaġa daqsxejn tistona dak iż-żmien. U allura ried jara li, isma' jekk qed issir biċċa xogħol, qed issir biċċa xogħol sew ħalli ħadd ma jkollu xi jgħid proprju fuq is-soċjetà. Kellu wkoll l-appoġġ tas-soċi, u speċjali tal-bidu, għax għalkemm kien għażlu Dun Ġorġ, imma Dun Ġorġ imbagħad trid li wara ftit snin issir elezzjoni biex is-Super Ġenerali jingħażel mis-soċi. U bla dubju is-soċi għażlu lilu.
Kellu jkun hu wkoll illi bl-approvazzjoni ta' Dun Ġorġ bagħtu l-ewwel soċji barra minn Malta.
U allura fl-ittra hemm ukoll minn barra l-firma ta' Dun Ġorġ hemm il-firma tiegħu nistgħu ngħidu hu kien l-ewwel Super Ġenerali li ukoll beda ipoġġi l-ħolma ta' Dun Ġorġ, il-viżjoni ta' Dun Ġorġ li s-soċjetà tinxteret. Eugenio Borg beda jpoġġiha fil-prattika u Dun Ġorġ kien kuntent ħafna. U naħseb jiena dak iż-żmien kien żmien sabiħ u għax inti qed tara s-soċjetà ħirġa minn Malta u tagħmel il-ġid mad-dinja. Apparti minn hekk, iċ-ċentri ġewwa Malta komplew jiżdiedu u b'hekk żdied ukoll il-kuntatt man-nies. Meta jaraw lil Eugenio Borg, in-nies kienu jersqu lejh. Meta kont tarah, Kien iġiblek sens li jrid ikollok rispett lejh u stima, ma fl-istess ħin mhux dak li tinġibed minnu speċi li da, le. Kienu jersqu lejh ta' nies u anki s-soċi u kien ikollhom xi diffikultajiet tiegħu. Għaliex? Għax kienu jafu li minkejja l-bixra serja tiegħu, hekk ta' wiċċ qisu gravi, imma kellu qalbu jiġifieri miftuħ, ħalli jisma' 'l kulħadd, edukat, il-mod kif ikellmek, u anke meta kien jiġi biex jikkoreġi 'l xi ħadd, kien jikkoreġih bl-iżjed mod ġentili għax veru kien bniedem ġentili. Irrid ngħid hawn li Zio Ġeġè kien bniedem umli ħafna, però umli u kellu sense of humour. Darba
dan Dun Ġorġ Preca kien hemm il-laqgħa li kienet issir għas-soċji nhar l-Erbgħa u eh, wieħed mill-soċji Media Callux eh, eżenta ruħu minn din il-laqa għal l-Eugenio Borċ biex ma jkunx jista' jmur dik il-laqa ta' nhar l-erba u Eugenio Borċ dellu li għallu jgħidlu taħ il-permess ma jiġix. Meta mbagħad Don Ġorġ staqsa għaliex ma kienx hemm Midio Callus u qalulu tgħidx x'għena ta' għamillu lil Eugenio Borg. Tgħidx kemm għajjat miegħu u Neħħieh minn Superjur Ġenerali, qallu qum minn hemm u mur lura biex jippruvah. Taħt kollox qagħad bilqiegħda jisma' l-laqgħa bħallikieku ma kien xejn, bħallikieku kien wieħed mis-superjuri bħall-oħrajn. Imma mir-reazzjoni ġifieri la s-suppervja, la r-rabja, la tajjar kollox la qallu mela issa nitlaqlem jiena, m'għamel xejn minn dan. Tant hu hekk li flaxija, imbagħad, Dun Ġorġ Preca stess mar għandu d-dar fejn kien joqgħod u ġablu kemm il-midalja kif ukoll il-bastun u qallu inti superjur ġenerali. Din l-umiltà tidher fih ukoll f'episodju ieħor. F'dak iż-żmien il-Papa kien jippreżenta midalja bl-isem ta' Pro Ecclesia et Pontifice lil dawk li kienu jagħtu servizz lill-Knisja u lill-Papa. Issa il-Papa sar jaf b'dak li qed isir u ddeċieda li jagħti din il-midalja lil Eugenio Borg. Ġie ppreżentahielu l-Isqof hawnhekk quddiem Dun Ġorġ ukoll quddiem sħabu tal-mużew u xafsa kbira f'qalbu ħass Eugenio Borg meta tawh dik il-midalja. Il-midalja aċċettha bħala ubbidjenza lejn l-Isqof, iżda nafu li xi żmien wara mar għawdex. u rregala lis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, fejn għadha hemm sal-lum. Eugenio Borg kien jgħix mal-familja tiegħu, iżda ġara li fil-ħdax ta' Awwissu tal-1930 ommu Carmela ħalliet din id-dinja. Mhux hekk biss, Iżda fl-ewwel ta' Novembru tal-istess sena miet ukoll missieru. Wieħed jista' jimmaġina minn xiex għadda Ġeġè wara l-mewt tal-ġenituri tiegħu illi ġrat fi ftit xhur. Tant ħadha bi kbira illi sena wara Ġeġè nduna li kien marid bid-dijabete, marda illi wasslitu sal-mewt. Kien jinjetta ruħu darbtejn kuljum però, eh, jew l-insulina, u kien fuq dieta stretta U meta kien għandna, meta kien għadu d-dar, kien ħlief ħaxix tiela' u ħaxix nieżel ma kienx jiekol, miskin, u dejjem iqisulu kemm jista' jiekol ħobż, dejjem imma dejjem żamm dieta rigoruża. Minkejja l-fatt li dana kellu dijabete, però Kien imur 'l hawn 'l hemm u jiftaħ fergħat tal-mużew u dejjem imur ħafna drabi bil-mixi. Kien imur xorta waħda.
Għax kien imur, però mbagħad meta kien jasal, sewwa kien jitlobhom xi affarijiet, qed tifhem, biex ikun jista' jiekol xi ħaġa jew dakollu, għax taf inti jekk ikun marid biz-zokkor kull tliet sigħat, kull erba' trid tieħu xi ħaġa. Però sa kważi l-aħħar ta' ħajtu, Ftit li xejn biex ngħidu hekk effettwatu, eh? Fuq Malta wasal l-aktar żmien ikrah li wieħed jista' jimmaġina. Kienet is-sena 1940 meta Malta ġiet involuta fit-Tieni Gwerra Dinjija. U ħu l-papa tiegħi, li kien joqgħod għal Balzan, Ġie għandna u qal lill-mamà u l-papà biex immorru noqogħdu għandu biex naħarbu mill-bombi li setgħu jaqgħu viċin Dejl Ħamru. Affettwat hu wkoll meta d-dar ta' ħuh sfortunatament intlaqtet ta' Ħal Balzan. U mietet. Mietet oħtu, oħt Eugenio Borg, fost it-tifrik. Ġulia ġie ħadha tant b'niket kbir. Il għaliex dejjem konna familja magħquda u dejjem konna familja li nħossu għal xulxin. Din ma kinitx l-unika telfa illi ħass Eugenio Borg, iżda ftit ta' żmien wara, fuq Malta xiref il-jum illi ħadd ma kien qiegħed jistenna. Il-jum tas-26 ta' Lulju 1962, il-jum illi fih Dun Ġorġ Preca ħa l-aħħar nifs ta' ħajtu. Kienet ngħidu hekk traċedja kbira għal Malta, it-telf ta' Don George Breka. Ħafna jiftakru kemm kien ikkommova ruħu meta Dun George kien qed imut u Eugenio Borg mar jaraħ. U Dun George qallu, Ġeġe, issa ħallik mill-biki, fik jien imbierek lis-soċjetà kollha. Wara l-mewt ta' Dun Ġorġ, Ġeġè kompla jmexxi s-soċjetà kif kien talbu Dun Ġorġ, iżda saħħtu bdiet aktar tmur lura. Imbagħad, naturalment, il-marda bdiet dieħla 'l ġewwa ħafna u hekk. Aħħar erba' snin ta' ħajtu kien l-iżjed li mar l-isptar għax mar l-isptar xi ħames darbiet, darba minnhom kien qiegħed f'koma. E, meta mar, ħasbuh li sa spiċċa kollox u fil-fatt minn mar miegħu għallu li l-ners għallu ntom ġibtuħ ta' xejn tard hawnhekk. U meta beda jħoss ġejja il-mod fuq u preokkupazzjoni waħda biss kellu Eugenio Borg. Xtaq oġġett wieħed li jkun jista' forsi jitqarben, ikollu x-xorti li jitqarben qabel ma jmut. Issa dik ovvjament ħadd ma seta' jwegħdielu. Għax kellu sodda fis-sala, kien qiegħed sodda fil-kulutur tal-isptar stess, fis-sala tal-mediċina qabel ma tidħol għas-sala l-kbira. U tħanna u sibnieh li qiegħed f'koma. Però wara ftit xi wasanna aħna ġif sessieħ. U xif ġif sessieħ, ħadu l-okkażjoni s-superjuri li kienu miegħi. Qalulu trid titqarben? U qalulu qallhom iva. U marru jiġru, sabu lil patri, qalhom dak qalulu dak ġif sessieħ ta' nistgħu nqarbnuh. U ġiew qarbnu. U bat wara li taqarben wara ftit, reġa' ntilef f'koma. Sfortunatament, waħdu miet, waħdu fil-kurutur ta' St. Luke's.
Miet fis-sija ta' filgħodu tal-għada kien il-ħadd, 12 ta' Marzu. U wara l-offsinar, il-ħadd wara l-offsinar kienu ġabuh ehm, fil-pjazza ta' Fraddigu, ħadu hawnhekk kappella tal-Midalja Merikuluża u l-għada għamlu l-qoddisa tal-funeral.
Iż-żmien gerbeb, u s-soċjetà tal-mużew kompliet tikber. Dan kollu grazzi għal Eugenio Borg, illi ħadem id f'id ma' Dun Ġorġ biex tasal fejn hi llum.
Is-soċjetà tal-mużew illum għadha tgawdi mill-ħajja tiegħu, għaliex min jaqra tassew il-ħajja tiegħu, min jafu, min għadu jafu kif għadni nafu jien, u anke nies oħra li ma jafuhx, żgur li jibqa' edifikanti bil-mod kif Dun Ġorġ kien kapaċi jagħżlu bħala l-aħjar membru għal qalb għal qalbu. Kien il-mudell għas-soċi ta' żmienu u anke ta' warajh. Minkejja li Dun Ġorġ huwa l-fundatur, imma Dun Ġorġ baqa' jgħix il-ħajja ta' saċerdot, allura meta s-soċi jħarsu lejn Dun Ġorġ jaraw saċerdot. Però, f'Ewġenju Borg jaraw soċju li għex il-ħajja ta' soċju tal-Mużew kemm fil-Mużew u kemm fuq ix-xogħol.
Il-Knisja maż-żmien bdiet tistudja wkoll il-ħajja tiegħu. Għaliex nistgħu ngħidu hux hekk illi għeluq il-30 sena mill-mewt ta' Eugenio Borg, l-Arċisqof Giuseppe Merċiqa ħareġ id-digriet biex tkun tista' jibda il-proċess ġoċesan, ġifieri hawn Malta, tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni ta' Eugenio Borg. Tajt sens ta' ferħ qabadna. Niftakar ċemp li ħija l-Ġiżwita, Anton, wieħed minn, u eh, U qalli Carmen, qalli ma taqtax, qalli taf li l-Ziju Ġeġe għamlu ħser f'Talla. U allura beda il-proċess li bih Eugenio Borg xi darba jista' jsir venerabbli, beatu u forsi wkoll għaliex le qaddis.
Ġeġè, il-bniedem illi mexa fid-dell ta' bniedem qaddis, kien rifless tiegħu fl-imħabba tiegħu lejn Alla u fl-imħabba tiegħu lejn is-soċjetà. Kien jixtieq li jara lil Kristu magħruf u maħbub minn kulħadd, u dan wassal biex Ġeġè wkoll ħadem għall-qdusija tiegħu. Kien ukoll rifless tal-ħolma li Dun Ġorġ kellu sa fil-bidu tas-seklu 20, ħolma illi saret il-ħajja u l-missjoni ta' Eugenio Borg. Id-dinja għamilniha tagħna. U jiena naħseb illi dik is-sentenza ta' Ġeġè, flimkien mal-sentenza ta' Dun Ġorġ mgħallem li kieku d-dinja kollha timxi wara l-Vanġelu, għenet biex il-membri ġo qalbhom ikollhom l-attitudni illi posthom mhux Malta biss,